यज्ञकुण्डसँ उठैत ज्वाला सन प्रतीत होइत छथि विराटेश्वर। ओना तँ कलुआही प्रखण्डमे अनेको एहन स्थल अछि जे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तौर पर कलुआही प्रखण्डकेँ समृद्धि प्रदान करैत अछि, जाहिमे राढ़ीक अपन अलग आ महत्वपूर्ण स्थान अछि। कलुआही प्रखण्ड मुख्यालयसँ करीब सात किलोमीटर आ कलुआही-बासोपट्टी मुख्य सड़क मार्गसँ

जे भीम द्वारा कीचककेँ बध कऽ घिसियाबए आ ओकर रक्त प्रवाहसँ नदीकेँ सरूप लऽ गढ़केँ बीचोबीच परगट भेल जकरा कीचकबाहा कहल गेल अछि। एहि कीचकबाहासँ पश्चिम आ मुख्य गढ़ीपर एक विशाल शिवलिंग अछि जे अद्भुत आ अकल्पनीय अछि जकरा लोक बृहदेश्वर वा विराटेश्वर नामसँ जनैत अछि जे एकर आकारकेँ अनुरूप अछि। जलधरिक स्थान पर चारि फुट चकोर एवं करीब एक फीट मोटाइ बला पादपीठ पर ई अष्टकोणीय शिवलिंग यज्ञकुंड आ ओहि सँ उठैत यज्ञज्वाला सन प्रतीत होइत अछि। ई शिवलिंग जमीन मे बहुत भीतर तक गहराइ मे चलि जाइत अछि। ई शिवलिंग कतेक नीचाँ तक गेल अछि ओकर ककरो जानकारी नहि अछि। कारण जहन ई शिवलिंग लोक प्रकाशमे आयल तऽ ओकर खोदाइ कयल गेल तऽ ओ बहुत नीचाँ तक आ क्रमशः मोट होइत चलि गेल सङ्गहि ओकरा सङ्ग पाद पीठ सेहो मोट होइत चलि गेल जकर बाद खोदाइ बन्द कऽ देल गेल। पाद पीठ आओर शिवलिंगमे दूरी अछि जाहिसँ एहि शिवलिंग पर चढ़ाओल गेल जल अक्षत आदि जमीनमे चलि जाइत अछि। ओ कतऽ निकलैत अछि वा कतऽ जाइत अछि ककरो जानकारी नहि अछि। एक आर बात अछि जे एहि शिवलिङ्गके अद्भुत बनबैत अछि आ ओ अछि एहि शिवलिङ्गमे अनेको देवी देवताक सूक्ष्म आकृति जे शिवलिङ्गके सामने सूक्ष्मदर्शी लेंस रखला पर देखाइत अछि एहि शिवलिङ्गके वास्तविकता जानै लेल अनेको विद्वान आ पदाधिकारी एतऽ आबि चुकल छथि मुदा एकर वास्तविक स्थितिके बारेमे कोनो ठोस आ प्रमाणिक जानकारी एखन तक केओ नहि दऽ सकला अछि जखन कि एहन स्थल सभके समुचित विकास कऽ धार्मिक ऐतिहासिक मानचित्र पर स्थान दियाबय के आवश्यकता अछि जाहि सँ मिथिला के महान संस्कृति आ इतिहास पुनः अपन स्थान पर सुशोभित भऽ सकय। एहि गढ़ी पर पूर्व मे छह टा इनार हेबाक बात कहल जा रहल अछि। पाँच इनार पाँच पांडव के लेल आ छठम द्रौपदी के कहल जाइत अछि जकरा सुरक्षा दृष्टि सँ भरि देल गेल अछि। पिछला सदीके नब्बे दशक तक लोक ई तऽ जनैत छल ओकरा ई तऽ बुझल रहए जे ई राजा विराटके गढ़ीके टीला अछि मुदा एहि शिवलिंगके बारेमे ककरो कोनो जानकारी नहि रहए जहन अयोध्यासँ एक संत हनुमान दास एतय अयलाह तऽ ओ भगवत प्रेरणासँ टीलाके माटिके नीचाँ दबल एकरा खोजलनि तऽ ई अद्भुत शिवलिंग लोक प्रकाशमे आयल तकर बाद एतय मन्दिर निर्माण सहित अन्य विकास कार्य शुरू भेल करीब दू एकड़ मे पसरल एहि गड़ही पर एकटा विशाल नाग देवताक सेहो बास अछि, जिनका बारे मे स्थानीय लोक सभक कहब अछि जे ओकर नाक मे बड़की टा बुल्की छै, तें लोक ओकरा बुल्की वाली कहैत छै। ओ बुल्की वाली साँप जहन बाहर निकलैत अछि त क्षेत्र कोनो तेज सुगंध स गमागम करय लगैत अछि। एहि गड़ही पर अनेको साँप घुमैत रहैत अछि मुदा ओ ककरो कोनो तरहक कखनो नोकसान नहि करैत अछि। आब जखन मिथिला घुमय के विचार हुअए त एक बेर अहु स्थान सब के अपन यात्रा मे अवश्य स्थान दी। जय मिथिला जय मैथिली।